Miss Lisa Roberts ydw i a rydw i'n gydlynydd y cynllun trochi ieithyddol yma yn Ysgol y Creuddyn. Mae'r ysgol yn croesawu pob dysgwr sy'n dymuno cyflawni potensial drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn croesawu unrhyw ddysgwr atom ni Ysgol y Creuddyn, yn enwedig y rhai o ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg, y rhai sy'n dymuno trosglwyddo i ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg. Rhennir yr Cynllun Trochi Ieithyddol yn ddau gyfnod, y cyfnod dwys a'r cyfnod trochi ieithyddol. Mae'r cyfnod dwys yn cynnwys sesiynau blasu wythnosol a misol sydd yn arwain i fyny at bump wythnos o gyfnod dwys um, a'r ddiwedd blwyddyn chwech yn ystod y hanner tymor olaf y flwyddyn academaidd honno. Mae'r cyfnod dwys yn cynnwys nifer fawr o weithdrefnau asesu a thracio mewnol yn y cystal a um, teithiau trochi wythnosol wedi ariannu gan yr ysgol um, er mwyn atgyfnerthu a chadarnhau'r dysgu. Ar ddiwedd y cyfnod dwys, bydd y dysgwyr wedyn yn dilyn cwrs trochi ieithyddol ym mlwyddyn 7 ac ym mlwyddyn 8. Bydd y dysgwyr yn cael ei addysgu Yym, fel dosbarth trochi am y rhan helaeth o'r gwersi yn ystod blwyddyn saith ac yn trosglwyddo yn gyfan gwbl i'r brif lif ar ddiwedd blwyddyn wyth. Mae'r gefnogaeth ychwanegol yn cynnwys tair gwers Gymraeg ychwanegol ym mlwyddyn saith bob wythnos a dwy wers Gymraeg ychwanegol bob wythnos ym mlwyddyn wyth. Mae nifer fawr o fanteision i gymryd rhan yn y Cynllun Trochi Ieithyddol. Mae'r rhain yn cynnwys um, dysgwyr yn gwneud cynnydd ieithyddol cyflym oherwydd eu bod nhw'n cael eu trwytho yn yr iaith Gymraeg ar ddiwedd blwyddyn chwech. Mae'r dysgwyr yn cael y cyfle i cael blas ar addysg cyfrwng Cymraeg uwchradd cyn diwedd eu cyfnod yn yr ysgolion cynradd. Mae'r dysgwyr hefyd yn cael y cyfleoedd i feithrin eu hunanhyder ac i ddatblygu sgiliau um, datrys problemau yn ystod y cyfnod hwn. Mantais arall i'r cyfnod dwys yma ydy bod dysgwyr yn cael cyfnod trosglwyddo ehangach Yym, a mae hyn yn sicrhau pontio effeithiol rhwng yr ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd. Mae dysgwyr hefyd yn datblygu sgiliau cymdeithasu ac yn cael y cyfle i wneud ffrindiau newydd cyn cychwyn efo ni ym mlwyddyn saith. Maen nhw'n datblygu hunanhyder i ddefnyddio'r Gymraeg ar lafar a mae hyn yn agor um, nifer o ddrysau i nifer fawr o fanteision dwyieithrwydd. Mae'r dysgwyr yn cael y cyfle i ddod yn aelod o Gymuned a theulu'r Creuddyn cyn hyd yn oed yn cyrraedd ni ym Mlwyddyn Saith. Yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol, mae dysgwyr yn chwarae rhan lawn yn mywyd a chymuned yr ysgol, gan gymryd rhan mewn nifer fawr o weithgareddau gwahanol, gweithgareddau yn cynnwys gweithgareddau chwaraeon, dramâu, sioeau cerdd, a hefyd cymryd rhan yn yr Eisteddfodau ond i enwi ambell beth. Rydym yn ymfalchïo yng nghyrhaeddiad academaidd a datblygiad ieithyddol ein dysgwyr. ar ddiwedd y cyfnod yma yn y Creuddyn. Mae canlyniadau ar ddysgwyr trochi ar ddiwedd y cyfnod yma yn y Creuddyn llawn cystal â phob dysgwr arall ac ymysg yr ucha o ran canlyniadau TGAU y rhai sydd yn ennill 11 neu fwy o raddau A Srennog neu A a hefyd pedair gradd A neu fwy yng nghanlyniadau Safon Uwch. Edrychwn ymlaen at eich croesawu at deulu'r Creuddyn yn fuan.